F'din ir-rokna, it-tim tagħna ltaqa' mar-riċerkatriċi Janika Schembri Fava sabiex jitkixxef aktar dwar Cassar Pullicino. Ġużè Cassar Pullicino twiled Birkirkara fil-21 ta' Settembru tal-1921 u trabba f'Ħal Tarxien. Huwa meqjus bħala studjus ewlieni dwar il-folklor u l-kitba tal-Malti u għandu diversi pubblikazzjonijiet f'dan ir-rigward. Fost oħrajn serva bħala Assistent Direttur tal-Informazzjoni, Assistent Segretarju fil-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ, Assistent Segretarju Għoli fil-Ministeru tas-Saħħa u Direttur tal-Industrija. Għamel żmien ukoll jaħdem bħala Bibjotekarju fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta u bejn l-1965 u l-1978 Kien jagħti wkoll lectures lill-istudenti universitarji dwar il-folklor, l-istorja soċjali u l-letteratura Maltija. Kien ukoll President Onorarju tal-Għaqda tal-Folklor u membru tal-Akkademja tal-Malti u kien jagħmel parti wkoll mill-Għaqda tal-Malti u assistent editur tal-Melita Historica u tal-Maltese Folklore Review. Ġużè Cassar Pulucino huwa meqjus bħala wieħed mill-protagonisti ewlenin fil-qasam tal-folklor, għax ġabar drawwiet u materjal orali li li kieku ma kienx għalih kienu jgħibu għal kollox. Fost oħrajn ġabar minn fomm in-nies kliem u taqbiliet tat-tfal, taħnin, u materjal orali ieħor li jirrifletti kif jaħseb il-poplu bħal għajdut, ħwejjeġ moħġaġa, laqmijiet, versi tal-iskunġrar, talb u l-bqija. Dan il-materjal kollu qabblu ma' materjal simili minn postijiet differenti tal-Mediterran u ppubblikah. Ix-xogħol xjentifiku ta' Cassar Pulucino dwar il-folklor kien rikonoxxut anke fil-qasam internazzjonali. Fil-fatt fl-1946 sar membru tal-Folklore Society ta' Londra, kien membru fundatur tal-International Society for Folk Narrative Research u ppubblika bosta artikli f'rivisti speċjalizzati, fost oħrajn, ir-rivista Folklore f'Londra u Napli, u Journal of the English Folk Dance and Song Society. Cassar Pulucina huwa magħruf l-aktar bħala folklorista, iżda fil-fatt huwa kittieb ta' xogħlijiet oħra li mhumiex folkloristiċi. Kiteb għadd ta' kitbiet letterarji bħall-ktieb Kelma Waħda Biss li hu mqassam f'novelli, skeċċis u esejs li kien kiteb minn żmien għal ieħor u li kienu dehru f'diversi ħarġiet tal-gazzetti. Barra għadd ta' xogħlijiet oħra li dehru wkoll fil-Malti u f'Leħen il-Malti u li kien qara wkoll minnhom fuq ir-Rediffusion, bħal Lola, Bjanka, Tifel tas-Suq u Triq Tagħna. Minbarra kitba ta' valur letterarju, Cassar Pulucino għandu wkoll Kitbiet storiċi u studji lingwistiċi bħal Lexical Material in Maltese Folklore u d-Dizzjunarju Bio-Bibljografiku Nazzjonali ta' Robert Mifsud Bonnici u ppubblika xogħlijiet importanti wkoll bħal tradizzjoni minn Erin Serracino Nglott ta' parti mid-Divina Kommedja ta' Dante. Madankollu, kif stqarr diversi drabi hu stess f'għadd ta' kitbiet minn tiegħu, il-folklor ma jistax ma jidħolx f'kitbietu. U għalhekk taqra x'taqra mix-xogħlijiet tiegħu ma jonqos li tħoss jew tilmaħ xi nota folkloristika fih. Għad hemm ħafna xi jsir fejn tidħol riċerka dwar ix-xogħlijiet ta' Cassar Pulucino, Ngħidu aħna tkomplija mal-istudju li diġà sar fuq dan il-folklorista minn riċerkaturi oħrajn bħal George Mifsud Kirkop li rriċerka xogħlu u l-metodoloġija tiegħu. Barra minn hekk hemm materjal li jistħoqqlu aktar riċerka bħal recordings ta' intervisti li sarulu u lectures tiegħu li hemm miġburin anke fis-sit Malti.mt u ġabriet oħra li ħadem fuqhom sew jew bdiehom dan il-folklorista u li qanqal hu stess interess f'diversi kitbiet minn tiegħu li hemm bżonn ta' iktar riċerka, speċjalment fejn xi drawwiet għadhom ħajjin, fost oħrajn drawwiet li għandhom x'jaqsmu ma' xi festi, bħat-tiġrijiet tal-bhejjem u tad-dgħajjes, il-piki politiċi, forom ta' ikel jew ħelu li llum inqatgħu jew inbidlu, flimkien ukoll ma' apprezzament ta' ismijiet tekniċi ta' twemmin qadim, anke f'leħen ġdid, ta' għajdut jew vrejjes u formoli.